Hemmäňize salam mähriban dostlar ýagdaýlaryňyz gowumy janyňyz sagmy mähriban dostlar bu gün ýene-de siziň bilen täzeje wideoda ýagny Ginnes rekordlar kitaby Ginnes rekordlar kitabynyň saýdyny belki araňyzda meniň pikirimçe on adamdan bir adam ýa bilýändir ýa-da bilýän däldir diňe adyny eşidensiňiz Ginnes rekordlar kitaby hökmünde indi geliň şu barada birazjyk size doly informasiýalary siziň bilen öz bildigimden paýlaşaýyn mähriban dostlar ilki bilen wideo başlamazdan owal Eger kanala agza däl bolsaňyz kanala agza bolmaňyzy haýyş edýän we wideonyň köp adama ýetmegi üçin hem özüňiziň laýkyňyz we kommentariýalaryňyz bilen hem gollap bilersiňiz. Mähriban dostlar ilki onda gön tema başlaýas. Ginnes rekordlar kitaby. Muny ähliňiz hani ýaş wagtyňyzdan bäri eşidip gelýänsiňiz Ginnes rekordlar kitaby. Şuňa nädip girilmeli, nädip tabşyrmaly we birem Ginnes rekordlar kitabynda biziň ýurdumyzda Türkmenistandan giren zatlar barada-da birazjyk tanyş bolalyň. Mähriban dostlar, ilki bilen munuň bir özüniň pdf kitaby hem bar. Hani göz öňüňize Guinness rekordlar kitaby bolanda hani bir eliňize alynýan bir uly bir kitap ýaly göz öňüňize gelmesin. Munuň özüniň pdf her ýyl täzelenip durlan pdf görnüşi hem bar. Ondan soňra-da özüniň ýörite web saýtynda-da hem görüp bilýäňiz. Web saýtyny görmek üçin indi dostlar şeýle görşüňiz ýaly Guinness World Records ine şujagaz ýer. Şu siziň web sahypaňyz. Geliň şuny täzeden men size doly ýazyp görkezeýin. Hatda şujagazy ýene öçüreýin. Ine. Guinness World Records nokat com. Ine şu Guinness rekordlar kitabynyň resmi sahypasy. Mähriban dostlar sahypa giren wagtyňyz eýýäm ine şu baş sahypa açylar şunuň ýaly. Baş sahypada ene. Indi şu ýerde dünýädäki Guinness rekordlar kitabyna giren ähli zatlara birinjiden görüp bilýäris. Ikinjiden hem özümiz meselem diýeli seredeli näme bar? Ýaňy bir zada seretdim. Biri agzyna suw sepýär. 2 metr 70 näçe santimetre suw sepip bilýän eken. Agzynda püskürdi bilýär. Ýöne araňyzda diýeli men şuny üç metre içinde suwy püskürdi biljek diýýäniňiz bar bolsa, göni şu rekord döwmek üçin özüňiz zat edip bilýäňiz. Tabşyryp bilýäňiz ýa bolmasa diýeli ýüz sany ýumurtga içilen bolsa, siz bir ýüz bir sany ýumurtga içip rekord döwüp özüňize kitapda ýer alyp bilýäňiz. Mähriban dostlar, ilki bilen geliň birinji zatdan başlalyň. Öz ýurdumyzda Türkmenistandan rekordlar kitabyna giren zatlar bardy. Birazjyk tanyşalyň. Köpiňiz bilýänsiňiz, esasy binalarymyz bar. Indi search hökmüne gelin gön Türkmenistan ýazaly. Indi şeýtsek Türkmenistandan giren zatlary gön çykaryp berýär. Ine, birinjisi largest architectural star record ýani iň uly zat ýyldyz arhitektura ýyldyzy. Ine şu rekordlar kitabyna giripdir. Göreli. Yani dünyadaki iň uly yani gurlan, bina hökmünde gurlan yıldız hökmünde ine şu e, rekordlar kitabına giripdir. Onun näme de construction esasy eresi 3240 3240 square metr diye. Metr kub manysynda. Cemi zady, e, meydany. Ondan sonra başka näle zady var? we munuň gurulmagynyň sebäbi Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň Altyn asyry Altyn asyry ýylyna mynasybetli gurlupdyr, 20-nji ýyllygy. Garaşsyzlygyň 20-nji ýyllygy mynasybetli şu bina gurlupdyr diýýär. Onda şöyle dogry informasiýalar bar. Meselem, Alow Şadurdy Ataýewiç. Näme diýip ýöräýtek? Ine şu ýerde hany siz özüňiz has giňişleýin informasiýalary hem okap bilersiňiz. Ine bu-da sertifikatyň gowşurylyş dabarasy. Ine bula telewideniýe binamyz. Ginnes rekordlar kitabyna girdi. Älem. Seýilgäh, bilýänsiňiz muny. Iň uly karusel hökmünde girýär. Largest indoor. Hä, ýapyk. Ýapyk iň uly karusel hökmünde. Ýani daşarda Londonda zat-da bar, olar açyk howadaky, bu ýapyk karusel hökmünde iň uly karusel diýip rekorda girýär. Şu ýerde-de bir zat bar. Ul public place. Köpçülik meýdanyny iň köp nämesi? Fontan. Fontan çeşmeleri bolan nik girýär, ýöne suradyny görkezmändir. Näme üçin? Ne şu ýerde. Bu ne, bu näme? Most people singing in around. Yani şunda 4166 sany adam bilelikde aýdym aýdýarlar. Ine, iň köp gatnaşyjy bilen bilelikde aýdylan aýdym diýip rekorda giren zadymyz. Näme diýen şu ýerde Türkmenistanyň hökümeti Türkmenistan 26 noýabr 2015 ýylda 4166 adamyň gatnaşmagynda nirde geçiripdir? Marynyň Ak öýünde diýýär. Ak öýi. Bilýäniňiz bar bolsa dostlar, şo ýerde 4166 adamyň gatnaşmagynda aýdym aýdylýar. Ondan soňra-da tak, ondan soňra-da rekorda girýär. Indi buna ýaň diýdik. Highest density of white marble club. Iň ana uly mermerli şäher diýk gire iki müň on üçünji ýylda giripdir aşgabat şu aşgabat şäheri iň köp ulanylan mermer mermer binalaryň bolan şäher diýip äri zada gire rekorda girýär bu ýerde näme diýär first person to explore the darwaza darwaza derweze bar e, dowzahyň gapysy diýilýär ýa-da garagumuň ýaýlymy indi şu ýerik giren adam barada informasiýa bu Suradyny goýmandylar ýöne näme üçin? 2013 ýylyň noýabry ilkinji adam George Korinus. Ine şul adam e, biziň e, zadymyza şu dowzahyň gapysy diýilen ýeri düýbüne girýär, içine girýär. Hani ýanyna baranok içine girýär. Şu ýerde doly informasiýalary hem okap bilersiňiz. Men şu wagt siziň wagtyňyzy saklap durmaýyn, has giňişleýin girip. Indi Largest Cycling Events listinde welosiped sürmekde iň uzyn lesin 3246 adam gatnaşmagynda iň uzyn welosiped sürüşik zady. Ondan sonra Long Single Line Bicycle. Bu da hani 1995 adamyň gatnaşmagynda ýekeje liniýa bolup sürülýän welosiped bar. Ýekeje hatar bolup gidilýän zatda, paradda rekorda girýärler. Bula ýaňky, ýaňky diýenimiz. Ondan soňra başga näme Rogers Double Land Locket. Bula Özbegistan, indi Gazagystana geçýär. Umuman ýurdumyzda bize birä ine şuny göreli. Näçe sany rekordumyz bar Ginnessler rekordlar kitabynda. Birä ine suratda görşüňiz ýaly şu zadyň içine giripdir. First person ilkinji diýä Jorj Korenis. Ilkinji ol Kanadaly özi 2013-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda ine girýär şeýle eşik bilen. We Guinness rekordlar kitabyna girýär. Töwereme. Türkmenistanyň degişli näçe rekordumyz bar? 1.

üzülmesin nesip bolsa dokuzymyz togsan dokuz bolsun gysga wagtda indi mähriban dostlar bu ýerde e, birem şeýle bir zatda mesela baş sahypa gelen wagtyňyz köpeýiňiziň hani ay plany uzun dyrnak ösdürüpdir ya da plany iň uzun murtu bar. Şoň ýaly zatlar görmek isteseňiz şule rekorda girip iň aşakda showcase bardyr. Şu bölüminde edilen zatlary görüp bilýäňiz. ýa-da meselem Half of Fame, bu ýerde başgarak zatlar meselem arhitektura bilen bagly, ine Burç Halifa diýä ýa-da näme diýä longest dyrnakly bir zatlar bar. Umuman şöyle her nämede bir üýtgeşik zatlar bar. Ondan sonra how to set a break world record. Yani bu yerde şu bölümünde de dostlar meselem öň edilen rekordlary siz e, döwüp bilýäňiz. E, şu bölümlere girip özüňiz görüp bilersiňiz. Indi bu yerde meselem what makes Guinness World Record title. Indi şu ýerde hany zat edip bilýär. Näme zatlar rekorda girip biler, şoň ýalyrak zatlar berýär. Bu ýerde indi siz arkaýyn giňişleýin seredip bilersiňiz. Invite diýär. Bu ýerde indi siz birem şeýle bir zatda rekordlar kitabyna girmek üçin siz hökman şu Guinness rekordlar kitabynyň agzasy, şunda işleýän bir adamy, notarius ýaly bir zat bolýar-da, şony çagyrmaly. şonuň gözüniň öňünde edip görkezmeli. Ondan soň siz ýazga alýar we şeýdibem size zat berilýär. Indi geliň şu şou-keýse girip göreli. Meselem, haýwanlar bilen baglanşykly bir zatlar bar. Adam bedeni bar. Iýilýän-içilýän zatlar bar. Spid bar. Meselem, iýilýän-içilýän zatlarda iň köp bir zat diýen şoň ýalyrak zatlar bolup gitgi geçip gitýär. Geliň, adam bedeni, şuny göreli. Adam bedenine nämeler edilipdir? Tag. Iň uzyn dyrnak. Görýäňizmi? dyrnagyny. Iň uzyn dyrnak. Shortest woman de. Ine dünýäde ýaşaýan iň gysga aýal. Sertifikat bilen deňläň on boýy paşdy. Stretch skin de. Hani jodurulýan deri. Başka. Iň uzyn murt. Ne iň uly agyz şoň ýaly. Jozulden iň uly agyz. Tallest married couple living there. Iň uzyn hany maşgala, tek ýaşap ýören iň uly maşgala. Bu näme? Longest finger fingernails. Ve yekeje elle iň uzyn dyrnak. Ew hudaý saklasyn, bu dyrnaga serediň ow. Tallest professional model. Model. Iň uzyn professional model. Aýagy üçin berilmik diýen. Harris Burst triples. Tak. Harris Burst. Triplets. Bu näme kene? Şoňa düşünmedim. Girip görmeli. Ey bu gözün çıkar yani bu. öýlenen nämelerdi ýani jübütler iň kiçi boýly öýlenen zatlar jübütler şu wagta çenli iň uzyn adam longest fingernail on pair of hands iki elinde de iki elinde de bar iň uzyn dyrnak bu näme Livingston iň agyr ekiziler. Tollos men Living. Indi şu Living bolup durmasy häzirki wagtda ýaşaýan iň uzyn adam. Meselem bu şu wagta çenli iň uzyn adam. Bu şu wagta çenli ýaş häzirki wagtda ýaşaýan iň uzyn adam. Näme diýýäňiz femenizde full? Oo, üýtgeşik zatlar barly. Görýäňizmi? Sakally, sakally aýal. Bu näme? Most Winston the World Bird. Ona dogry düşünmedim.

Öý ýüzünde tüý bar. Şuna ütleşik zat. Ee, girip görüň maslahat berýän. Hökman girip görüň. Goja zatlar bar. Indi meselem bu ýerden çykyp şol kesde haýwanlardan bar. Eger şu iýip içilenler göreliň. Iýip içilenleriň arasynda da Önüm zatlar. Bu käşir mi? Iň agyr käşir. Bä. Largest pizza. Yaman gowy gördüm da şunu. Şunu bişirse bolýar bilýärmi? Rekordy döwüp bolarmy? Oý, plaşatka ulu. Näet bişirdik häler? 1261 metr kwadrat. 2012-nji ýylda. 1261 metr kwadrat pizza görýärmi? Şunu biriňiz 1300 etýäňiz, göni alýaňyz. Tark Ýalňyşmasam özbekler palaw bişiripdi. Kyrk gulakly gazan, ullakan bir zatda palaw bişirdiler. Rekorda girdiler şolaram şeýdip. Ony öz araňyzda-da şuň ýaly üýtgeşik bir zatlar edip rekordlar kitabyna girip bilersiňiz. Ha birem e, araňyzda gyzyklanýanlar bardyr. Rekordlar kitabyna girseň, pul berýärmi? Ýa bolmasa bir saňa aýlyk berýärmi? Şoň ýaly pikir etýäniňiz bar bolsa, size hiç hili pul bermeýär dostlar. diňe size sertifikat berýär. Gelin şu sertifikatı hem görkezeyin. Bar olsa arasynda. Rekord sertifikat. Tak. Hazır surat bar olsa. Yok mu? Yani şu ellerini götürüp durun. Şu sertifikat veriyor size. Ne? Gangnam Style aýtýanam sertifikat alypdyr. British Soldier received Guinness World Record certificate for record slow motion payout. Bu däl, bu başga. Pul beren okdur, ýalňyş aýmaň. Ne şunuň ýaly sertifikat berýän Ronaldo da alypdyr. Şunuň ýaly sertifikat berýär, size at berýär. Bu-da size näme peýda atyp biler? Aý, aý üýtgeşik bir komp uly kompaniýalarda işe girjek wagtyňyz. Ýani käbir adamlar diýýär, men planynyň jigisi ýa-da planynyň garyndaşy. Şonuň ýaly size-de bir plýus tarapy meniň adym Ginness rekordlar kitabynda bar diýip bilýär. O Ginnesse giren adam. Şoň ýalyrak bir awantaž bolýar, bolmasa başga üýtgeşik zady ýok. Indi nädip tanşyrmaly? Meselem araňyzda diýeli 100 sany ýumurtga şişjek, men rekorda girjek. Nädip tanşyraýyn diýenler bar bolsa, indi şu jagada burçda adamjyga basýaňyz. Ilki login edýäs, girmeli. Gireniňizden sonra meselem ilki özüňize akkaunt açmaly. Gelin create account özümize hasap açalyň. Özümize hasap açanymyzdan sonra doly informasiýany ýazýaňyz şu ýerde.

Şonuň üçin gowy peýdaly ýerlerde ulanmaly. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Internet diňe imodan ibarat däldi. O ýerde özüňe peýdaly zatlar etmeli. Indi meselem zat information and offers. First hear about new games. Eş hokman däldi. Tak. I agree edeli. Şunem deli email goýupman. Create edeli. Save password. Indi häzir şul akkaunt açdy özümize. Indi akkaunt açdyk, girdik. Akkaunt açyp girenimizden sonra biziň emailimize zat ugratýar bular. Verification etýärler-de, hani kabul etmek üçin. Ondan haýsy email ýazan bolsaňyz şu emaile barýaňyz. Meselem men şu ýerde Şu e-mailime giň geldi ýaňy. Tak, nirde gördüm men şony? Sosial. Tanıtımlar. Ine şu ýerde geldi. Şunuň ýaly e-mail gelýär size verification etmek üçin, confirm etmek üçin. Ondan sonra linke basanyňyzdan sonra gön siziň saýtyňyza geçýär. Ine. Indi girenimizden soňra application bölümi bar ne şu ýerde görýän bolsaňyz. E, rekorda girýäňiz. Rekordda birinji bölüm bardyr. Birinji bölüminde şu ýerde birnäçe application üçin e, gerekli informasiýalar bar. Bulany öňki e, applicationlar e, çagyr diýýän şu ýerde invite e, Ginnes rekordlar kitabynda işleýän bir adamy çagyrmaly, ýaňky diýşim ýaly barlamak üçin konsultansiýa, bula maslahat alyp bilýäňiz. Bu ýere standart application-ler. Standart application-e girýäs. Apply etýäs. Häzir açylsyn. Ine. Application bölümine girdik. Indi şu ýerde zat etmeli biz özümiz doldurmaly. Tak, Merdan Nasirov, OK adymyz, hemme adymy dogry berdi öz profilimiz. Indi şu ýerde apply for record, rekord üçin ne zat et, tabşyr diýär. Indi oňa da basýas. Basanymyzdan soňra bize hani sen näme bilýän şu zatlar soraýar. Tak. Diýeli näme edeli? Ýumurtga içen. Ek diýeli. Şoň bilen bagly bir zatlar etsin. Tak, most exin kap. Indi şu ýerde bir näçe zatlar çykaryp berýär. Tak, most exin kap. Ondan gelir şuna. Ee, biz şu rekordu dövmeli. Täze rekord. Täze rekordum goşup bolýar aslynda bulara. Meselem men şu ýerde biriniň eden zady. Kaps plan upside down in 1 minute 67 diýär. Başka ne zatlar var? Şunun ýaly largest Easter collection of dinosaur. Largest X structure. 48 min. Ine şunuň ýaly käbir rekordlary siz ýalmazyn deli gel water diýýär. Suw bilen bagly bir zatlar. Suwuň üstünde ýöreýän bolmaly şu Merdan Nasirow. Bamy? E, şuň ýaly istendik bir zady apply etýäs. Hä, bular zat edipdir, görýäňizmi? Birnäçe atlar açypdyrlar, ýöne intäk meselem şuny hiç kim etmändir diýýär. Onam biz şony eger edibilsek edibilýäs. Record application hawa. Dowam. Will you have any sponsor? Eger siziň sponsoryňyz barmy diýär şoňa gatnaşmak üçin. Ýok. Public event or live diýär. Ýani köpçüligiň içinde etjekmi ýa-da efirde etjekmi diýär. Ýaý hawa diýeli. Dazu rekordum making la şyhman. Ay muňa da ýokdy. Ay hawa diý. Şey dolduruşdurýaňyz iň soňunda da öz informasiýaňyzy dol ýazýaňyz dostlar. Hani siziň bu ýerde kän kän wagtyňyzy saklap durmaýyn. Şu ýerde meselem ben replantatdan bir e, haçan etmek isleýäň diýär. Ona wagtyňy ýazýaň, Meselem diýeli, men şu wagt karar berip biljek däl. Ondan diýeli, tak, are you applying on behalf of ya da personal mı diýä. Hani siz bu diýä, hani bir zadyň arkasy bilen tabşyrýaňyz, ýa-da özüňiz tabşyrýaňyzmy diýä. Record holder, Kontakt nomer ýazýas. Şunuň ýaly hemme zatlary dolduryşdyrýaňyz. Işi zat iň soňunda da men ýalňyşmasam, rekord üçin 5 dollar gowrak tölegi bar. Tak, häzir bir seredeýin. Online record, creative, getting touch, product, spotlight. Onuň zat etmek üçin hem dostlar özleriniň tölegi bar. 5 dollar töleýäňiz we ýalňyşmasam ýigrimi günüň içinde sizde habar berýärler ine şu ýerde application time ine on alty hepdelik on alty hepde iki hepde ine şunuň ýaly wagtyň içinde size habar berýärler bolýar ýa-da bolanok diýip Ine şu gowy zatlar bar. Onuň gyzyklanýanlar özleriňiz ine hem informasiýalary girip tomaşa edip bilersiňiz. Onda näme ýakyn wagtda Guinness rekordlar kitabyna türkmenleriň arasyndan giren 10 sany adamy gysga wagtyň içinde belki bir ýylyň içinde görmek isleýän. E, ähliňiz gowy ýerlerde görmek isleýän nesip bolsa e, janyňyz sag bolsun. E, Wideoda göwnüňize ýaran bolsa laýk basmagy, kommentariýa ýazmagy we dostlaryňyzda paýlaşmagy hem ýadyňyzdan çykarmaň. Onda dostlar habarlaşyrys indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň.